Хәерле көннәр! Бүген үзенә бер төр э, кызык видео төшермәкче булабыз, чөнки э, без бу вариантны ничек редактировать итәргә аңламадык. И минем инде шундый бер уй килде башка, ничә яраткан эшем белән шөгыльләнмәскә, күп ну сөйләү, бер лекция алып бару һәм инде үземнең путешествиеләр турында сөйләү. Һәм шуның артында инде безнең мин хәбәр барган саен мин күп төшерәм. Булган җирләрне, булган илләрне и шушында уже куеп барырга төшергән материалларны. Бүген инде бүген мин сөйләп китәсе килә мин быелны 2019-ның февраль январь белән февральдә булган җиремне. Беренчесе мин инде январьның ахырында барган идем. Германиягә, Германиядә минем төп максат булды э, агротуризмны карау һәм инде зур агачлар һәм питомиклар э, җыйган бер выставканы карау Эссен шәһәрендә. Анда булдык без бер 4-5 көн, 5-6 көн дә булдык болай. Анда ничә мин анда Берлинга килеп төштем, Берлинда машина арендага алып, шулай бөтен Германия буйлап агротуризм өйрәндек. Һәм инде выставкадан соң мин инде кире Россияга кайтып тормам, ә сразу очтым Нью-Йоркка. Нью-Йорк турында мені күбрәк сезсем килә, нәрсәгә дигәндә, чөнки ә, Америкада инде минем быел ә, ничәнче тапкыр булганымны санарга кирәк инде, но мин ә, булдым 2006 елда беренче тапкыр Америка Штатларында булганда мин инде Калифорниядә, Калифорниядән инде минем анда Миннесота күп вакытымны уздырдым. Штат Миннесотада инде Американың. Но гел э, Нью-Йоркка бармадым. Мәсәлә дигәндә, чөнки мин инде кечкенәдән беләм, что Нью-Йоркка барыр өчен ул әзерләнергә кирәк ул морально да анда финансово да әзерләнеп барырга кирәк шуның өчен минем февральдә инде менә нью йоркка килеп төшүем булды һәм мин монда бер ике өч очрашу гына бар иде мин шулай да бер дүрт биш көн анда Ә, Нью-Йоркны өйрәнергә, Нью-Йорк энергетикасын сизергә минем теләк булды. Беренчедән, мин Нью-Йорк турында бер нәрсә өйрәнмәдем. Ә, аны кая барам, ничектер, кая нишәчәкмен, андый планнар булмады. Но шулай да минем ә, бар инде үзенә бер төр күрергә анда центральный үзәк паркын нью йоркның аннан инде аның шәһәрләрендә гүләй итеп йөрергә ну и шулай нәрсә очрый шуны күрергә иде беренчедән ә, бик әйбәт отельгә эләктем мин ул инде прям манхэттенда манхэттенның ә, теге ничек дип әйтим Ну, кай икән аңлатып тормыйм инде. Яни үзем дә белмим кай икән. Ну, Матхэтында ук, бик зират центрдан. Шунда бик әйбәт отель булды. Менә сезгә хәк күрсәтеп китәбез отель турында. һәм инде мин килеп урнаштым да теге самолеттан төшкәннән соң әз генә генә душлар алдым душ теге бөтен Үземне порядокка китердем дә и сразу Нью-Йоркка чыктым гүлә әйтергә. Ә, Нью-Йорк шундый шәһәр, анда менә барасың шәһәрләр буйлап. Мадхәдендә. И гел кинолар, киноға төшкән зданиелар үзенә үзе килеп чыгып тора. Анда өйләнәсе дә юк бер нәрсәсендә. Нәрсә бар анда, ничек анда, кая бара? Нью-Йорк сиңа үзе ачып бара. Мин инде көндә бер 20 километр җәяү йөрергә туры килде.

Э, анда Кытай акчасы гына юк инде, ул нәкъ Кытай кебек. Шуны Кытайның э, Кытай шәйне тагын кырында уже итальянский анда итальянислар нам шундый кварталы бар. Анда Грецияны, ну шундый прям э, бер бер җирдә шунда Манхэттенның шундый как будто бөтен илдә булып чыккан кебек инде. Алар зданиелар да нәкъ шуларга ошатып эшләнгән. И анда инде Кытайда Кытай кухнясы мин үземә бик ошый, мин анда керем инде э, теге ужин шунда булды. Мин анда кергәч Кытай Кытайстан сара сорам мин әйтәм, кая үзегезнең традиционный ризыгызны бирәсез. Самый самый кызыгы э, официант английша теге особый белмеген белмәгән сымында сөйләшә. Аннан белән кытайча сөйләшсәң, ан оңай оңайлырак та. Ну, Шулай да барыр, теге менюдан аңлашып, мин анда э, үзенә аларның үзенә хас килгән бер аш мөсен инде ул, инде шуны бер нәрсә ашадым инде. Һәм инде э, Нью-Йорк э, беренче көне узды минем Чайнатаун, шушы бөтен җирләрне өйрәнеп инде. Ә, шәһәрләрне болай карасак, менә урамны, янда урамны төшерергә тырыштым. Менә урамны барсак, һәрбер здание үзенә бер төр архитектурный кызык. Монда инде нәрсә әйтәсем килә, менә урамна барганда аңлыйсың, ә, ну, бер проблемалары аларның, наверное, юллар. Юллары бик начар дип әйтер идем. Анда асфальтлар ватылган әзрәк. Но мин аны ахырдан укыгач, мин аңладым, что аларның Аңа ничек тә әйтим, бюджетлары җитеп тә бетми. Шуның өчен алар ничек бар асфальт шулай. Но асфальтларын анда бездә ну теге бик яхшы асфальт, анда әйбәт юллар дип әйтмәсен. Машиналар бик күп. Аңа нагрузкадан э, улны җитештереп, ну теге э, ничек тә әйтим, аны э, рәтләп бетерә алмыйдыр инде. Ну минем беренче, менә бу хәл беренче самолет белән Нью-Йоркка килеп төшкергә э, Кеннеди аэропортына аэропортыннан сразу мин инде э, теге визовый контрольны узарга кирәк визовый контрольны узганда хәзер ул бик җайлы анда автомат автомат тора инде автоматта уже син бөтен данныйларны кертәсең элек ул чират бик зур чират күз алдына китереп берәр сәгать басып торасың шул чиратта И анда да сине офицер чакырып ала да инде сине сораулар бирә шунда заполнять итә нәрсәдер и озак и процедура ә хәзер инде син нью йоркка килеп төшәсең анда паспортыңны үзең вводи итәсең бөтен нәрсә аппаратка и шул данныйлар белән уже барасың офицерга ну теге кешегә инде син теге брат двоны карадыгыз әйтте добро пожаловать в сша thank you very much
вот уроды теге Цели вашего приезда, шундый сораулар бирәләр инде. Э, безнең анда уже компьютерда уже без үзебезнең данныйны керткәч, алар сине сразу карыйлар да инде, подозрительный кеше түгелме? И сразу эшкә кертеп җибәрә. Бер случай булды. Менә мин каршыда булган бер егет, тоже Россия, анда бит инде без Аэрофлот килеп төштек. Анда бөтенсе, ну, шунда Россиядән кешеләр килде бит. Теге малай офицерга Урыс, урыс паспортын бирде. Ну, безнең безне ике паспорт, берсе загран паспорт, берсе обычный паспорт. Теге бирде, обычный безнең российский паспортны бирде, теге американың күзе мондый, аларны чөнки ул, э, ничек дип әйтим, э, аларда бит бер генә паспорт. А бездә ике паспорт. Икенче паспорт күрә бу нәрсә теге? А бездә вообще ан күзе шакмак нинди паспорт бу? Подделка бу нәрсә бу? Нинди нинди телдә язылган бу? Прям истерикасы башланды. Анда кешеләр килде, андасын тагын бер Бик грамотный килде инде, ул аңлатты инде, что Россиядә ике төрле паспорт, и теге малайга аңлаттылар инде. Син бу паспортны бер җирдә күрсәтмә, российский паспортны. Монда только загран паспортны күрсәтә икән, визаңны күрсәтә икән. Теге малай башын сыкып тора, англичасы юк инде. Шундый кызык-кызык хәлләр була инде. Мин сразу чыгам да таныштым бер яшь пар белән. Алар Мәскәүдән, я анда укыйбыз диләр. Нью-Йоркта укыйлар икән. Алар миңа күрсәттеләр, ничек метро белән кулланырга анда бит әле. Э, метродан баргач, метросы кызык. Анда метрога башта карточка аласың, и шул карточка инде син э, күпме э, кая барасың килә, шуңа хәллектә поездкаларны ала аласың инде. Иң беренче впечатление ул ис. Нью-Йоркның исе ул җитәдем. Аңлашылмый. Анда ул э, те кыздырылган суган ит белән шәһәрнең асфальт һәм инде метродан чыккан ис шуңа кушылган да. И шушы тагын әле э, шуны халык күп бит анда, шул халыкның дигән тавыш белән буташылуы үзенә бер төр атмосфера сразу ясый. Нәрсә ашады? Мин Инде карадым да картаны и бардым отельга. Минем әле отельда барыр өчен теге тагын автобус нәрсә беләндер барырга кирәк. Или такси алып мин мәктәбә җыю бар иде. Җыю яны бардым инде. Андары икенче көнне мин иртә таңнан чыктым. Минем инде бер максатым булып тора, күрергә ничек дип атала, парк Хайлайн паркны күрергә. Бу нинди парк бу? Монда элек булган поезд юлы. Һәм шул поезд юлын нишәтергә белмәгәннәр дә инде нишәтергә белмәгәч, алар аны парк ясаганнар. Өстенә прям агачлар, ниләр утыртып. Һәм шушы дизайнерлар безнең Мәскәүдәге э, теге центральный парк э, э, Красный площадьта кырында зур парк төзделәр дип ишеткәнегез бармы? Анда да шушы дизайнерлар эшләгән. И миңа бик кызыгы, алар анда ничек эшләгән? Минем 1 февральдә баруның Ул февральдә барасың, анда яфраклар юк, бөтен нәрсә юк, анда син күрә аласың, нәрсә ничек эшләнгәнен. Да, ул анда менәсең, мәсәлән, сыра менүгә каеннар каршы ала. Бездә күбрәк паркта каеннар бик утыртмыйлар бит инде хәзер, ә анда каеннар күп. И анда бик күп инде многолетний теге күп еллар үсә торган үләннәр һәм инде үзенә төрә хәбәр архитектурный скамейкалар утыргычлар һәм болар ничек бүлгәннәр менә бер юлны барасың и шул юлда зонаға бүленгән анда ниндер космос турында анда балет турында тагын нәрсәләр турында анда бер җирендә просто анда бит өстән сез басмадан баргач инде басма анда аста бит инде машиналар йөри кайсы бер җирдә анда даже утыргыч Мәсәлән, утыргыч и зур экран кебек тегеп пиаланы гына куйганнар да син машина йөргәнен шунда карап утыра аласың инде. Үзенә күрә парк бик кызык. Мин инде иртәнге 7-дә йөрдем аны. Анда мин иртә белән йөргәндә уже бер бер 40 50 кешене яны җөгергәнен күрдем. Анда бөтен кеше шаба, йөгерә, уже иртә тагыннан э, теге шәһәр уяна башлый. Но Абиттан соң бер юл эләктем, икенче көннәрдә. Анда шыгырым тулы кеше, туристлар, шул ук э, Нью-Йоркта яшәүчеләр. Ну, кызык инде теге. И барганда син күрә аласың, иске зданиелар, анда элеккеге төзелгән иске зданиелар, алар бер 100-200 ел бардыр инде. Алар анда реконструкция гына ясаганнар, алар инде күренә теге иске белән яганы кушып эшлиләр. Һәм инде без шушы паркны хайлайн паркны чыгып беткәч анда без күрәбез күп кенә фотографияны күргәнегез бардыр аларда бер здание төзеделәр баскычлар зданиесе бөтен здание гел баскыч кына бөтен яктан дагы шуны түгәрәк мин ашына кереп өлгермәдем кызганычка каршы но шуның белән тамамлана и тамамлана аннары поезд станциясендә шушы синнән барып җитәсең бер белмим ничә километр буны бер өч километр бардыр озынлыгы э, чыгып беткәннән соң анда бар инде поезд станциясе анда теге центральный э, вокзал дип әйтәм инде ну әйтәсем килә мин менә поездлары турында әйтәсем килә менә американецның поездлары безнең поезд э, россияда поездлар бар үзенә күрә нинди бер матур ну американский поездлар вообще куркыныч мин алардан бик куркам алар шундый теге алюмин Төсендә и шундый грубый баш белән прям усал шуны кадәр ул поездларга килеп туктыйсың, анда алар бик күп. И аннан инде чыгасың. И мин шуннан инде сразу картамны караган да, мин барасым килде инде э, центральный паркка. Шуннан инде мин киттем җәяүләп центральный парк. Центральный паркка барганда минем карша күп кенә очрады. Э, кинолардан очраган теге Кая теге Спайдермен, теге э, Человек-паук шып жүргән җирләр анда здание, здание. Бүтән кеше әйтә инде ул э, таш э, джунгли дип инде Нью-Йоркны. Ну я ул атмосфера бик шат, син зур зданиелар арасында чирисең. И шуны әйтергә кирәк, шуны әйтергә кирәк. Алар э, зур здание булса да, араларында агачлар бик күп утыртылган. Аллейный шундый агачлар, анда бик күп э, теге азелинийга бару ихтибар зур. Мәсәлән, таш кына булса да, бары син үзеңнең йөргән уровеньда, шушы менә урамда, анда агачлык күп дип әйтер идем. Барган вакытта Times Square ны э, ну уздым. Times Square-га кергәндә мин башта оңладым, шуны монда койса кайда Times Square. Э, мин бит инде без телевизорда ничек күрәбез, без теге күрәбез дөнья кеше, и анда шундый Times Square, теге утлар, ниләр. Ә ул бер озын урам, И син аны кергәч, син аңламый да каласың, аны син куясың Times Square. Аны просто, оказывается, без бөтен кеше бер радиус, радиустан төшерә теге фотога, теге кая утлар бар. И ул ничек тә күренә озын бер кешеләр, э, машиналар йөрми торган, күп кешеләр йөри торган бер урам кебек. Ул бер озын урам, янда син инде барганда даже аңлап та алмыйсың, ул Times Square. Но аңлап була инде теге почмакка баргач, анда бер баскыч, баскыч кебек нәрсә бар. И ул инде шул баскычка менгәч, өскә менгәч, син күрә аласың бөтен рекламный шушы теге э, Times Square анда просто рекламный күп сенсорный утлар, анда нәрсәгә рекламируют, ну күбесенчә анда Disney Disneyевский рекламалар анда шушы үзләренең шушы зур корпорацияләрнең рекламалары инде. Бик кызык булды. Анда күрү э, кешеләр уже күп җыела башлаган, бу бит иртә. Мин иртәнге җидедә китсәм инде, бу анда барып җиттем примерно где-то 9-ларга инде. Ну, 9 туларга ничә минутларда. Ну, кеше җыела башлады. Мин аннан соң шуннан киттем Центральный паркка таба. Центральный паркка барганда бик күп кызык әйберләр күрәсең. Нәрсә нәрсә күрәсең? Ул беренчедән э, Нью-Йорк тулган җүләр кешеләр белән җүләрне сумасшедший әйтәм. Я мин ошатмыйм дип әйтмәсем, алар бик куркыныч кешеләр дип әйтмәсем. Но ничек булса, ничек аны күз алдына китерәсең. Мәсәлән, кайда бер кеше бара, мин аны телефоннан сөйләшә дип торам. Мин барам, орта, ну я телефоннан кычкырып сөйләшә инде. Ха-ха-ха, ха-ха-ха, мин нидем, ничек торам. Бурсан бурып карасам, ул просто кулын тоткан да байтыр, как будто телефоннан сөйләшеп бара. И ул э, теге урыслар үсә сплош өйрәнеп, бөтен кеше, мә бар бара бер кеше кырыйда сине бөтен телефонда сөйләшә, а ул просто кулын тоткан, аха, мама, шулай сөйләшә. Башта э, сик күрәсең, ул кеше бернинди, ничек дип әйтим, сиңа ношарлык та теләми, бернәрсә эшләми, но ул шулай йөри. Ә андый кешеләр анда бик күп. Нәрсә кычкырып сөйләшә, нәрсә акыралар. Э, Анда хәер сораучылар бик күп дип әйтмәс инде, но барыбер дә очрый. Алар шундай теге утыралар анда, нәрсә сорыйлар. Но болай теге активный теге нападениелар юк. Мәсәлән, мин күптән түгел Мәскәүгә бардым, анда менә вообще бик каты хәер сораучылар күп. Анда ул үзенә күрә бер культурага кергән нәрсә. Шушы җүләрләр арасында мин бары җиттем инде центральный парк. Ну, янда барганда, конечно, керу хатында прям миңа күптән күрәсе килгән центральный паркны анда прям кердем нәрсә әйтәсе килә бу үзәк парк турында алар ә, бу үзәк паркны күбесенчә менә урман без просто үзебез барабыз бит урманга мәсәлән ниндидер бер ә, посадкага дип әйтим инде бераз җиргә барабыз нәкъ шундый ук эшләгән ул Анда бөтен нәрсә э, табигый итеп ясалган. Шул табигать арасына нәрсә детский площадкасын, юллар инде әлбәттә теге ясалган асфальттан. Һәм инде шунда ук э, ниндидер бер э, амфитеатрлар, ниндидер бер кафешкалар анда бит Бер кенә кафешка күрдем янда бер ресторан уртасында. Ә болай в основном шул теге фастфуд дип әйтим инде. Машинага китеп кара, анда хот-доглар, ниндидер сэндвичлар, ниндидер соклар сатып торалар инде шулай. И ул миңа вич йөреп чыкканнан соң бөтен җирен карап чыктым, бөтен җирен өйрәнеп, центральный парк атмосферасы күбрәк әйтим инде Сабира.

Теге ничек дип әйтим, Анхәле халыкны, анхәле халык килгән парк, наверное, дөньяда бер парктыр дип уйлыйм. Бәлки, бәлки бардыр икенчеләре дә. Но халык бит әле ул килгән туристлардан түгел, алар просто анда яшәүче кешеләр Эте белән йөри шунда. Кемдер свиданиедә, кемдер сөйләшергә килгән, кемдер шунда утыра инде. Мин инде беренче итеп теге Джон Уикның бик матур күрсәтәләр бит инде ул теге фонтан. Шул кырыйга бардым инде теге. Джон Уик дигән кинода күрсәтәләр бит шул теге. Когда бөтен кеше туктап кала, шул шул кырыйга барып, мин аны өйрәндем инде. На, кызык инде шул артист кино күбрәк бит инде без Нью-Йоркны беләбез шул кинолардан. Һәм кая нинди кино төшергән, һәрбер җирен э, йөреп чыктым дияргә була инде. Один дома теге. Один дома да бит инде тоже. э, Один дома два да бит. э, Шул Центральный паркта бөтен нәрсә була инде. Мин ул кырларны тоже карап, бөтен җирен йөреп чыктым инде. Я, аннан инде мин кердем, э, тамак ачтым, янда ашап алдым дагын. Кердем инде музейга, э, э, естественных наук дигән э, музей. Мин анда аңламадым башта. Анда ишек дип әйтим, бәясе куелган, мәсәлән, анда 10 доллармы, 25 доллармы инде керү хоты дип инде. А мин анда аңладым, что

Кинода күргән нәрсә, анда бер әбер дә юк. Э, ул скелет, анда кинода күрсәткән скелет, ул вообще икенче төрле. Но в итоге мин аны карап чыктым. Э, миңа анда иң ошаган нәрсә булды, ул инде э, алар ясалган шундый атмосфера. Именно сонда шундый купол, и анда космос. Сен анда эчкә керәсең, караңгы шундый бер түгәрәк җир. Сен анда эчкә керәсең, анда төшергә ярамый. Э, мен белән күрсәтә алмыйм сезгә аны төшергән. Анда э, эчкә керәсең дә бөтен э, вселенной буенча син путешествие итәсең. Ул экран полностью сине погружает космоска инде. И ул бик эффектный шундый теге шуак басып торасың, и син прям Очып барасың, как будто син космический корабльдә. И бөтен айны күрәсең, планета, планетарий дип әйтим инде. И ул ничек ясалган шундый түгәрәк здание, и шул түгәрәк зданиега теге баскыч белән өскә менәсең шулай, бер яктан керәсең, бер яктан чыгасың инде. И ул определенный видео инде син чиратка басасың да, шул бер 15 минутмы инде шул видеога кереп сине күрсәтә дә син чыгасың и шул баскычтан төшкәндә бөтен безнең җир йөзен җир шары ничек ясалганын историясен карап чыгарга була инде безнең ничек взрыв булган взрывтан соң инде образовался атмосфера теге атмосфера теге бөтен безнең ә, дөньяның туры ничек ясалганын күрергә була инде Әлбәттә карап инде мин анда озак кына йөрдем, бик озак озак йөргәннән соң анда инде столовый бар, аста шул столовый ашарга төштем инде. Анда халык, анда халык. Анда чак чират тартырып, әзгә шунда нәрсә капкалап алдым да чыктым. И тагын Нью-Йорк буенча җәяү йөрергә киттем. Шушы центральный паркта мин үземнең э, тагын чәйне тавыңга хәтле җәяү бардым. Ул бик җырак дип әйтеп, ул якын булмады ул. Мин барышы тагын центральный паркны йөреп чыктым, үзәк паркны йөреп чыгып, и андан соң карыйм, анда Риц дигән отель, Риц Ә, ә, теге ритмы шунда бит инде ә, один дома теге Дональд Трамп белән очрашкан аты. И шуна күрдем дә мин, мин әйтәм, тагын йөрим әле бу теге один доманы йөргән малай белән ди. Мин бардым теге ә, центральный библиотека, и анда бар чиркәү. Исегездә ул киноларны бик күп җирдә күрсәтә инде. Адвокат дьяволда дагы, нидә дагы зур чиркәү инде, аны эченә керәсең. Но анда кергәндә син полностью тикшерәләр, аэропортка кергән кебек керәсең ул чиркәү эченә. Но анда күбрәк туристлар йөри дип әйтим мин. Анда ниндер службалары бара, ниләре бара. И аны карап чыктым. А, масштаб, конечно, да, ул Ул чиркәү эченә керәсең, зурлыгы биеклеге, конечно, теге впечатляет сен үзеңне ниндидер бу дөньяда бәләкәй генә теге бер песинка икәнен аңлыйсың әле, чөнки ул э, зур, мин әзер утырып та тордым, потому что арган инде. Ну, миңа бик ошады. Мен андый чиркәүләр теге, мин үзем мөселман булсам да, мин барып чиркәүләр эченә кереп, ул икенче кешеләрнең диннәрен өйрәнү бик Кызык мәгәлим әйтү. Аны йөреп чыкканнан мин аны чыктым. И тагын бардым инде шул шәһәр буенча гүлә әйттем. Шулай мин беренче көнем тамам булды. Икенче көндә инде минем тагын җәяү чыгып, мин инде барасым килде теге Wall Street-ны күрергә инде. Wall Street-та теге зур үгезнең теге күкәйле үгезне күрәсе килде инде. Мин шунда бардым, иртә таңнан, опять же, сәгать 7-дә. Мин анда барганда, ха, барам шулай, Гүләй итеп, ну, теге, э, бер җиргә кереп завтрак итеп алдым да, и барам, и карыйм, бер машина бабах, мин янда угым, анда машиналар бик әз бит инде иртәбе. Бабах итте тагын бер машина, теге киноларда кебек перевернулся былай. Теге тегендә бер кеше кычкырып жата, әйме. Буквально мен күз каршында инде. Мин алдым да камерага төшерә башладым. Ну, теге бәрелгән төшерә алмам, ә былай нәрсә булды? Э, бер минут Минут ярым вакыт эчендә, 2 минут эчендә анда мин хәзер точно түгел, менә видеода күрергә була. Анда килде бер 11 машина, ГАИ машинасы, 3 ике пожарный машинасы, бөтен бөтен кварталны яптылар. Теге бөтен вообще теге теге киноларда теге бөтен җирдә машиналар кычкыралар. Ну, И күз каршында миңа бит төшерде мәсәлән, күрә аласыз. И, шуннан соң мин аны озаклап тормам, мин киттем теге шул үгезне күрергә. Бирсам барам, үгезне чак таптым, тапканда инде бер кешедән сорап, теге анда әзрәк алашыбрак йөрдем. И шуннан инде үгезне иртә белән килдем бит, кеше булмас дип. Дөнья кеше.

Төшергә килгән иртә тона булмады. Я, я, подожди, ди, это китайцы группа, ди, сейчас уйдут, ди, никто не останется, ди. Я, алар белән сөйләшеп тордык та азына. Тегеләр бөтен э, ашын генә бөтен үгезне Кытай туристлары бөтен үгезне бөтен дөньясы күкәеннән башлап бөтен тәнен ышкып чыктылар име. Былай да, тегеләй дә, анда берсе дә калмады тагын. И үгез белән үзем үзем калдым инде. Хәл фотога төшерергә бер кеше калмады. Теге билар ә бер белорусларга бардым да инде мен әйтәм, гафу итегез, мен әйтәм, төшерегезләр бер ике тапкыр. И тегеләр аны миңа төшерделәр, мен анда Сава флагы белән шул фотога төштем инде. Әй, күкәен тотып караган мин дә. Может, поможет действительно, может, нәрсә теге. Акчага диләр бит инде. Бит инде ничек уйлыйм, безнең Wall Street-ны киноларда ничек күрсәтәләр, анда нинди бер здание, шуннан төшәләр, тегендә Феррарилар тора, монда Бентлилар тора, анда чыгып кереп утыралар, бөтенесе галстуктан шаулап йөриләр. Аны тек шундый итеп күрсәтәләр бит инде безгә. Бер нәрсә юк. Бу бу шул. Мин ха әйтәм, каясы монда кинодагыча Феррарилар, ниләр әйтәм. А кайсы Бер кешедән туктаттым да, әйтәм, монда ничәп юксы монда әйтәм, кинода шикелле. Ә, ә ул ди, оказывается, теге э, теракттан соң э, күп кенә зур бизнеслар э, күчкән. Анда анда калмаганнар алар. Загород күчкәннәр, башка җиргә күчкәннәр. Шуның өчен хәзер Wall Street ул анда ниндидер эшләр бара, но анда әлбәттә инде анда теге самый центральный нәрсәләр бит инде анда э, банкмы нәрсәсе бар инде анда акча где саклана бөтен американың золотосы саклана җире бар но былай бөтен бизнеслар зур теге алар инде киткәннәр шуның өчен анда пустой калган а башта ди әлбәттә элек анда инде бик күп кеше булган анда шулай ук кинода кебек булды ди инде ә хәзер анда туристлардан башка бер кеше юк анда бер кәчемнән йөрүчеләрдән бик Сирәк күрәсе. Шунда күрдем әйне, ладно, киттем. Ха, ашап алдым. Анда ашап алырга була, анда бүтін җирдә 1 долларга пицца саталар. Мин инде итсез, нисез пицца алам да, шул бер кусочек 1 доллар, ашыйсың да, шул нормаль. И бер заман барам, анда күрдем бер здание шундый, елга кырыйнда, ә бер су кырыйнда. Мин монда кирдем, мин оңлаймын кайган, монда билет саталар. 28 доллар. Һәм әйтәвә булса ул алды менде билетны. Ха, шул кешеләр артыннан бара. Берзан кердек, тоже тикшерә башладылар. Аэропортка керән кебек полностью сине тикшерәләр. И син инде без без шуны теплоходка кереп утырдык, теплоход бара. Мин хавалаган кая барган. Әкә син биет алгамын икән теге статуя свободаны өчен. Э, статуя свобода теге ул бит инде островта үзе генә бит инде шунда барырга мин отдельно билет алганмын икән. Шундый кызык. Әйтәм, мин монда бер нәрсә өйрәнмәдем Нью-Йорк монда. Мин просто менә э, миңа нәрсә шәһәр күрсәтә, шуны күрергә килдем. Мин шулай барам йөзеп, анда фото, анда инде теге Манхэттенның теге э, бөтен җирдә плакатлар бар бит, судан төшкән шундый, шулай шулай ул

торган инде шул саклап кемнәр Америкага керә, шуның аша узырга тиеш. Ул как шуны теге нәрсә белән э, койма белән алынган уратып. Һәм монда бераз нәрсә миңа бик ошады. Мин хәзер ул кешенең исемен белмим, менә монда үзем монтаж ясаучы кеше языр кем аны бүләк иткән э, Америка. Бу кем нинди скульптор? Ә, вообще статуя свободы ны башта төзүчеләре булган ә, ин, ә, Египетта. Ул ә, бер ул бит Виктория теге ничектер җиңү, нитү нәрсәдер аңлата. Һәм ә, бу кеше скульптор гомер буен шушыны хыялы белән яшәгән. Шушы статуйны ясыйм дип, мына бәләкәй генә булган, ул аны гел Индиягә дә, Франциягә дә, бөтен җиргә тәкъдим итеп җөргән. Менә, пожалуйста, шушыны ясыйм аны, хыялый шундый, хыял белән яшәгән, шуны төзергә. Ышанасызмы? И шушы вакытта э, Франция президенты э, Америкада булганда, ничектер, э, монда э, французлар нәрсә бүләк итәсе килгән. Менә Америка нинди бүләк ясыйсызлар икән. Шул вакытта килеп чыга бу хыялый скульптор, который шушындый зур проектны эшлисе килә үзенең тормышында. Яң әйтә, давай яса Америкада. Шансмы хыял кыяфәт ул хотя ана бөтен дөнья бөтен кеше көлгән когда ул әйткән что шушы статуяны мин җир йөзенә ясыйчакмын дигәч а бөтен бөтен кешесе күрә антында тарихы бар но бары да көннең бер көнендә ул Үзен хыялына ышанган, алар бирешмәгән, и шушы Америка, э, Франция президенты белән ничектер очрашып, аңа одобрили. Ох, вообще мин шаккаттым вообще прям мин прям эшләрдә прям прям вообще меня шалды инде ул история. Хәм шушы статуя свободаны ясаганнар Франциядә. Франциядә ясап Америка алып килгәннәр лодкалар белән, пароходлар белән. Ничек дисезме? Аны детальләп җыйганнар, и шул деталь белән тошыганнар. Миңа повезло, мен менә аны эшен күрсәтәбез. Миңа нәрсәдән повезло, мин ин өстенә үк менеп карадым. Анда, конечно, камера әзгә төшердем икән, юк микән? Аха, карады, димә. Но мин полностью эченнән кереп, әле эчендә, ала, кайсы менә теге Эйфелевый башня кебек башня төзелгән анда, шундый И шуңа ә, шушы тимер белән, бронзовый тимер белән, шушы стату, статуэтканы просто беркетеп кенә чыкканнар. И аннан соң инде бардык тагын ан, ә, син теплоходка утырасың, теплоход тагын сине алып бара шундый бер җир, кая беренче американецлар 300 ел элек, ничә ел элек анда Америка, алар кая регистрируется иткәннәр. Бу янда беренче иммигрантларның историяләрен күрсәткән. Ай-ай, ул, ул тоже бик шундый впечатляющий җир. Анда кешеләр бөтен пароходлар белән килә, аларның һәрберсен җүләр түгелме, э, авыртмыймы, бөтенесен дә шул тикшергәннәр. Күп кешене кире борып кайтарганнар, чөнки чума белән килгән кешеләр ниткәннәрне. Анда аерым камералары булган. Но анда күп кеше уза алмаган инде. Ул беренче тарихларны кемнәр килгән, менә ул шул еллык. анда язылган инде алар бөтенесе дә. Алар ул кешеләрне күренеп тора, алар яңа тормыш эзләп килүчеләр инде. Менә Америка төзелгән шундый яңа тормыш төзим, миңа яңа тормыш кирәк дигән кешеләрдән төзелгән дә инде ул. Чөнки менә алар кайда үзләрен тапмаганнар, и алар монда килгәннәр. Ирландецлар бик күп, итальянецлар, анда урыслар, күп күп милләтләргә ул инде үзенең өе буларак ясалган Америка. Яларның тарихлары шушы бер э, зур гына зданиеда весь җыелган. Тоже бер островта. Бөтен нәрсә аккуратно, бөтен нәрсә матур инде. Столовый бөтен җирдә, кафелары. Һәм инде э, ничек дип әйтим, анда уйланасың инде, уйланасың. Сән бит инде мин үзем яшим инде, что мин Сабада тудым, Сабада яшәргә тиеш дип. А нәрсә булган бит инде кешенең Тормышында что аны ул фикерен үзгәрткән, ул күченеп китәм дип, бөтен семьясы белән күченеп китәм. Ул кешеләр инде аңларга була инде, алар үзләрен инде мәсәлән итальянец, анда һаман мин итальянец дип яши, но син кем дигәч, ул мин американист инде ул. Шундый Американың тарихын анда өйрәнергә була. Шунда инде мин кайттым, кичке Нью-Йоркта йөргәндә, ну кичке Нью-Йорк Беләсезме, кичке Нью-Йорк нинди ул? Ул, ничек дип әйтим, лапчы йокламый бугай инде ул. Тавыш, шул ук ис, шундый ук нәрсә. Но кичке Нью-Йорк Үзең генә булсаң кызык түгел инде. Аңа дуслар белән булсаң, әлбәттә, кичкен йорк сиңа бөтен нәрсәне ача инде, бөтен ишекләрне ача. Ну, мин инде отельгә кайттым. Отельдә инде аста бер әйбәт кенә ресторан бар, шунда поужинал. И инде икенче көнне инде минем төп максат Нью-Йоркта офис аркалау. Әйтәм, кая нинди офис, ничә сум икән, шуны тикшермим. Янда тизгә бер газета алып, нитеп карам да, и офисларны йөреп чыгасы килә инде. Сез беләсез инде, Америкада, ә, Нью-Йоркта, Манхэттенда бар Рокфеллер центр. Самый өстенә менергә була, нитергә була. Мин шунда киттем, целенаправленно бардым. Өскә мендем. Ана фотографияләрне яны күрә аласыз. Анда инде минем күбрәк, ничек дип әйтим, Саба флагы. Ә, әле самый кызык булды. Анда хәм миңа бит бөтен җирдә саба флагы белән төшә. Миңа на саба флагы. Анда охрана бит бөтен җирдә син тикшереп кертә. Бөтен җиргә аэропортта кебек анда. Шуны белегез, кайышлар, ниләрегез сез Нью-Йоркта йөрсәгез лучше теге бер нинди сулар, теге нинди подозрительный нәрсәләр белән йөрмәгез, потому что бөтен җиргә керү өчен сезгә аэропортка кергән кебек итә. Е, мин килдем дә инде, әйтәм, мин үзем флаг белән төшмәлдем инде. Охран, ну, полицейскийлардан сорыйм. Алай да ике флаг булмаса ярый ди. Оказывается, Америкада син ике флаг күтәрә алмыйсың. Ике флаг булса, уже син законны бозасың дигән сүз. Мин дә сала флагы белән самый Нью-Йоркның иң зур нәрсәсендә, теге биеклегендә сала флагы белән төштем инде. Африка да кызык булды инде. Но Рокфеллер центрда Каспийский бәяләр, конечно, аренда офиса. Ну, да, я бик шады. И Киноларда күргән, сез беләсез бит, киноларда анда нишләр әкбәрле центрларда ул зданиларда, конечно, аяк киеме чистарта. Минем инде булды Сам хыял инде аяк кием чистарта. Мин аяк кием биш итеп үткән инде анда йөри-йөри. Мин уңайлы аяк кием киям дип теге бер аяк кием кигән идем. И мин кереп утырдым, анда шуны сине утырталар шуны прям утырасың и синең аяк киеңне чистарталар инде теге әле ул кызык шул чистартып кеше бу синең аяк киемең ни төстә соң ак төстәме кызыл төстәме дигән инде үзең разберись инде шунда и вообще аяк киеме нәхә фотосын күрсәтәбез о яп ялтырап торды инде э, и анда ул ничасын дигәндә ул биш доллар биш доллар просто аяк киемеңне чистарту но Анда принтта инде син аны сизәсең, что 5 доллар тагыннан син чаевые бирергә тиеш. Ну, фактически 10 доллар. Син 700 600 сумга ай киеме жалтыратып бирәләр инде. Ну, жалко түгел, аны мин турист мин аны күрергә килдем. Ә, шуның өчен шундый Рокфеллер центрларны күреп, анда музейларда булып,

Үзенә бер төр көчле шәһәр. Тагын нәрсәләр күрдем. Ну, бөтенесен тагын видеода күрәбез. Рәхмәт. Хәзер инде икенчесе Бостон турында, безнең Бостондағы университетлар турында дәвам булыр икенче серияләрдә. Рәхмәт.